Rĩ- rĩu rĩ mũthi- mendagĩri rũcinĩ makwĩra atĩ ũgĩre mbeca hwainĩ wagĩra kwĩra ngai ndwona ona niĩ ndĩraruta wĩra rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ na mũndũ nĩ anyuire cai ũrenda wĩke atĩa matirĩhaga rĩu akũrĩha rũciũ ĩ agũkomba ũngĩ amba ũtige tũigue wega mekaniko ona tondũ marathi kũrĩa gwetherwo kĩea gĩa kũrutĩra wĩra mũrebu Eh, at- ciothe kwĩnega marĩhaga cash ta nũ ũrĩhaga cash customer waku mwaye mũtambũre nĩ wega mega Eh, kwä na må ndå wä tagwo ndäritå Ndĩritũ. anyuaga ndubia arĩhaga cash ũcio no nginya ngĩrĩha cash Ĩni. cayumaga atĩa cai nä thate na tothi nä gä baå Kai, mararĩa nginya na tothi na tothi kana chapå haya aga kũrĩha rũciũ agakwĩra atĩa akå rä ha rå cio na agå komba å ngä immediately ngai hau hau hau hau agakomba ningĩ tothi na cai Ĩ, rĩu ũkauga tondũ nĩ customer reke tu wĩkĩre ĩ ũgekĩra na rĩu thĩna ikombe ĩ nĩ mainũkaga nacio niĩ ndiũĩ kũrĩa matwaraga ũthiaga ũkamera kĩa gĩkombe ĩ kiuma haha ũkarigwo ha ha ehe arĩa twendagia nao nĩo tũiyanaga o ũguo ngai koguo ũramenderia magakũiya rĩu thaa ici ndigĩte anga ikombe ikũmi na kĩndũ ndĩra- ndĩrenderia mũndũ ngeterera nine nĩgetha nyenderio na na rĩu nĩ ma- no marakomba ĩyo nĩ ngurogoni acio nĩ a prince Hĩ, hĩ, hĩ, hĩ, hĩ, ehe Mm. Rĩu koguo rĩu kwenda ũkwenda- ũkwenda atĩrĩ- kũmahoya atĩa tondũ mehana nĩ ma- kwendaga maratũigua kũmahoya makandĩha kaci kana makandĩha tene ngainũka tene

o nawe wĩ ngirogoni Ĩĩ, rĩu ndiambataga na gũkũ nyendagĩria andũ a kũu kario kũu Ngirogo. ngirogoni Ĩĩ. He. Rĩu ngũkũhoyaga wa kĩrumba Ĩ. ũngũrĩe tũkombe ona ĩkorwo nĩ ndathani igĩrĩ tũnyuage nani ndakũgũrĩra nao ũgakĩmakombithagia cai Ata- ĩĩ. ĩĩ Yeni. ĩĩ Na ikombe na ikombe icio ciaku ohe na karurigi. ĩĩ rĩu ũguo nĩguo gũgũthiĩ Atĩ? ĩĩ Niĩ ngũkorera ikombe kĩmwe kiumaga mbeca cigana? Ikombe ndathani magana mũgwanja, ikombe twerobu. Ikombe twerobu. Cia mabati. Koguo ũkwenda cia ngiri ĩmwe na magana mata maigana? Mana. Mana. Nawe ũkamakombithi cai. Rĩu ndamakombithi arabu iria ngũrĩha na kĩ? Na ni ngũgĩkomba. Na ni ngombe. Ta rĩu rĩ, rũciũ nĩ makahingũra, nĩ ũhingũraga rũciũ? Ĩni.

Eh? Eh, maroka kwao hau ngro- a ngorogoni makanyua cai kwao hawa mbũ nĩ ngamahe tũhũ rũciũ rũciũ tũhũ angĩkorwo nĩ ũkũgũra iria na macani na cukari Eh, gaka Aikombe. nako rĩ Aikombe. kaĩ gokire ithũkũma karĩ kũndaha Eh, wona wagũra indo icio ciothe nĩguo ngamenderia ngamahe free haya reke tũiguane cai

kwa wambũ kwa wambũ Ĩĩ, hau hakuhĩ na ha nderitũ nĩ ngamahe cai tũhũre na matigathiĩ na ikombe icio matigathiĩ nacio tondũ ngai ndĩrathĩnĩka ĩ koguo nĩ maraiya kũiywo ikombe Hey, ui. He. haya dj tupeleke pale juu nĩ tũkũinĩrwo nĩ waithaka wa jeni thank you so much kariokone tũthiĩte wega Nĩgũkwĩhoya atĩrĩrĩ. Amba ũngeithie. Nĩndakũgeithia mũno. Nĩndageithĩka. Na nĩngenete mũno nĩ gũkũ Foro. Ĩ. Na andũ othe a Kameme. Ĩ. Nĩngũkwĩhoyaga atĩrĩrĩ. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Rosemary Wairimũ. Ũĩkaga atĩa gũkũ? Ĩyo ngũkwĩraga ĩtagwo vintage ĩ. Ii. No ũtũgũrĩre kadiraya kamwe na ũtũhakithĩrie karangi? Hallelujah.

ĩĩ nĩ ũcio ĩĩ nĩ geithania Nĩ atĩa Bebito mambo? poa sana ũhoro waku Ngwendete mũno niĩ. thengiũ Ngoragwo shabiki waku kuma tene. thengiũ mũno Tware nawe Mathare. ehe Ngĩoka Kayole Naivas. ĩĩ Ona Karatina nĩ tigiti ndakũmbire njoke kũu. ĩĩ Nĩ ngoragwo ngwendete mũno. Thengiũ. Lakini thaa ici bado ndĩ kaigai-inĩ. Ĩĩ. Ndirĩ wĩra. Ĩĩ. Lakini kwĩna mũthenya wangenirie mũno ndiũĩ kana nĩ Wednesday kana nĩ Thursday Eh. kwĩna kwĩna mwana wa mũgũire kobokobo Eh. na ũrarikana Eh. Eh, ndaiguire ngoro yakwa yake na Thengiũ mũno na mũno. Thengiũ. Lakini thaa ici Eh. rĩ ona nyumĩte Eh. mathare magũrũ thaa ici ũreka atĩa thaa ici ndĩkaigaine bado ndirĩ nĩ wĩra ũratigire kũ- kũhingũra harĩa wahingũraga Eh, ndatigire Eh. lakini thaa ici rĩ ndĩkaigaine maana tũtigũgĩcora ũguo tuone kana andũ aya cero no magĩke o kaũndũ arabu rĩ tũma ngeithi ndũratũma gĩthĩ kwa mami witũ ĩtagwo Joyce Wambũi ĩĩ aikaraga Huruma Mathare huruma mathare Ĩĩ, rĩu rĩ ĩĩ niĩ baby top ngenda ũndeithia ta ũrĩa wateithire kana kau ũrenda gũteithio Ĩĩ, ma haya nyitĩrĩra hau aya ona kũhorera ũguo tondũ mwecimua witũ nĩ akinya Aha. mca wa gũkũ e haha ageithanie ĩĩ ngwĩciria nĩ wega oke atũgeithĩrio haha no andũ-inĩ atanageithania rĩ Ehe. rũgama o hau agũka o hau Ĩĩ. na twambe tũigue mekanikĩ ũmwe tũigue kana nĩ aramateithia Ĩĩ. Tũigue aramatwara Reke tũigue atĩa? mwanake wĩ haha mũrĩaga andũ othe tũrĩega njĩtagwo njoroge andũ aingĩ manjũĩ kũrũkũrũ ĩĩ kũrũkũrũ we wĩ makanika ndutaga wĩra wa waya na no ndagagĩra hanini na hau ũguo njĩtagwo mburũka rĩu nyambe ngaithie njeci yothe ya harĩa ũguo mũrĩmo handũ hetagwo ha kĩrũga na hau nĩ ngaraji ikoragwo ho ĩĩ nĩ ngaraji nene kwanja ya marori ĩĩ na we ũtambagia waya Eh, nduta- nduta- ndutaga waya urutaga wa waya Eh. oh very good ĩni Aha. nĩ ndakena mũno nĩ kuona timu ya kameme gũkũ eh na ndaiga tondũ ona wĩra wa cero nĩ tũrutaga yes ndaiga cero ĩratũra tondũ nĩ wĩiro mwega ũguo mũiguire kwerwo eh na nĩguo tũgũraga maita maingĩ thank you Thank you very much. haya mu- mundu mwa guku karioko tuigua Aya, mũndũ ũmwe wa gũkũ Kariakoo.

Rada mũndũ wa gũkũ. Aya nekera ũcio wĩ hau. Rada mũndũ wa haha. Ah, eh, Eha. Nĩ ũrĩkũ ũgũtwĩra kana MCA reke tũmorie chef. Atĩrĩrĩ chef. Nyitĩrĩra hau. Amba ũtigane na microphone. Chef nĩ ũranjigua? Ndakũigua wega biũ. Ona no kũria ngorie mechanics kana MCA wao nĩ aramũrora. MCA nĩ amũroraga? Eh? shefu ndirakoigua haya reke twarie na mũthuri ũyũ haha aya ambonyitirira hau Bebe ambonyitirira top, bebe top, bebe top, ni aje? fiti sana Uko chonjo? ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ Hey. we wĩ wa haha Niĩ nĩ niĩ ndĩngoragwo gũkũ mwarĩro thĩinĩ

Kawaya, kawaya, kawaya, kawaya, tafadhali tuwe na amani. Eni, rĩu Mheshimiwa wega. amefika, tafadhali tuwe na amani. amba ũtige tombe tũigua atĩrĩrĩ Eh. nĩ wewe na kamero nĩ ndĩrakũigua na ndirakuona Nani huyo? mwecimua nĩ aramũtwara wega gũkũ Mheshimiwa ndarĩ na mbara Eh. maũndũ marĩa angĩhota gũtũhingĩria na tũhingagĩria Eh. na marĩa marema neugaga nĩ marema very good kĩrĩa kĩa bata mũno ndũĩ nĩ kwĩra andũ ũhoro ũrĩa ũyũ wama nĩguo Eh. Ĩĩ. yaya reke twambe tũgeithanangie nĩ tũgũcoka tũmũhe i- thutha wa ndagĩka cigana ona nĩ akũgeithania Eh. o thutha wa ndagĩka cigana ona amarĩtwa makwa njĩtagwo daniel wanyoike Yes. ndutagĩra wĩra gũkũ mwarĩro na tũrutaga wĩra haha nja wa thoko ya mwarĩro Eh. na ithuĩ no ithuĩ na gũkũ mwarĩro bado Yes. na harĩ ũndũ ũmwe tũngĩhoya Eh,